Meta meta eh, timted bil-lejl u tibda taħseb fuq il-ġurnata tiegħek, lim tip ta' evalwazzjoni tagħmel tal-ġurnata tiegħek? Xi stajt tgħinejt il-ħaddieħor aħjar, xi stajt forsi żbaljajt ċertu affarijiet. Lim huma l-iktar żbalji li tagħmel b'mod rikorrenti? Naħta fin-nies naħseb xi kultant. Taħta fin-nies inti hija? Xi kultant iva meta nara l-messaġġ mhux qed jasel jew qed naħli l-ħin. Fi xi kultant, speċjalment ma' tfal li nisbalja, li nixtieqhom taf inti ċertu affarijiet mimħabba. ċertu affarijiet nixtieqhom jagħmluhom aħjar, nafu li ħaj jiżbaljaw ċertu affarijiet, nixtieqhom jagħmluhom b'mod iktar effiċjenti, minn naħa l-oħra nixtieqhom jagħmlu ċertu żbalji biex jitalmu minnhom. Mm, mm, mm, Fi dik waħda. Tieni ħaġa, taf inti, ċertu meta jkolli ċertu konfidenza ma' ċertu ħbieb li ġili jparlaw taf inti da ċiċċet ngħidulu, ġaj jparlaw f'ċertu affarijiet joqgħod biex jgħidu storja. Jgħidu mhm. storja eżempju dak li jkun idum l-ksija jirrakonta d-dettalji. Mhm. Hemmhekk dak li jkun taqbiż li ngħidlu tipa. Ma ddex paċenzja l-istejjer, ma tħobbhomx l-istejjer. Ħella ta' ħin. Skont l-istorja x'inhi tkun tajba. Taf inti. Tista' titgħallem affarijiet, tista' teslet il. Jekk tkun tajbet ċerta għandi ħin iva, mekki li l-ġurnata sħiħa spidi għad nipprova nagħmel elf ħaġa, naf li l-għada għandi spidi għajt oħra. Eh. U xaħat qed jaqla li fwidu biex jgħid li tafint kif mar jagħmel id-dwifer, u mar jagħmel ix-xar. U dam tliet sigħat u x'ġaralu u d-dwifer ma ġiex sew hemmhekk. Nitlef l-interessa ta' biżli. U forsi ma dak li jkun inkun daqsxejn pastas arroganti li ngħid l-isma taħli l-xin, ġbajt. Sewa. Tfidik forsi minn nuqqas fiħet tiegħi. Ma huwa nuqqas fis-senza xorta qisek qed tgħid li ma tantx għandi mħin għal dawn l-affarijiet. Nuqqas għax min jiena biex niġġudik għal dak li jkun ta' finti f'kuntent dak. Ma forsi għandek għandek tiġġudika l-ħin tiegħek kif tinvesti ukoll. Imma dak li jkun ikun ġenwinament ferħan għax mar jagħmel xahar u dam tliet sigħat. Jien min hmm. jien biex ta' finti nfottilu l-gost dak li jkun għalija. Eh, tixtieq li tkun naqra iktar ehm, empatiku u forsi naqra iktar akkoljenti għall-esperjenzi tan-nies li forsi anke ma jinteressawx. Jiġri dak huwa wieħed min-nuqqasijiet tiegħek. Iktar nixtieq forsi nirrexxa ċertu affarijiet li ċertu emozzjonijiet ċertu. Ma mbagħad ma tkunx awtentiku. Lejn nippreferi tgħid l-isma di ma tinteressanix ta'. Jiena ftit hekk, ġifieri jiena nibdew nitkellmu, għandi ħafna interess, ġifieri bħalma tinduna nispera li jien bniedem kurjuż għall-aħħar, Eh, Pero mbagħad jekk hemm xi ħaġa li ma tinteressanix, pereżempju qed niftakar waqt podcast darba minnhom kelli l-Peppi u qal isma' li ħanaqra lek poeżija, tlu sma' poeżija ma toġobnix tajn. Biex jiena vera open u onest. Eh, u naħseb dik hija dik hija preġu llum fil-verità naħseb f'soċjetà li eh, iktar ma jmur iktar in-nies ishom jirrexxtaw, qishom għandhom hemm ċertu aspettattivi li s-soċjetà tirrekjedi minnek u jisek tilgħab dik il-logħba, dik il-parti. Naħseb li tkun autentiku jiena hija xi ħaġa li li tappella li żgur li. Dik u min jirrepeti, hawn min l-istess nies jgħidu l-istess storja, rekontaw l-istess ħaġa tismagħha darba. Eh. Dak it-tip ta' bniedem ta' vint Niftakar l-affarijiet, sal-inqas dettall għaddi photographic memory. Eh. Għalija ja nojjuża dak li kun jirrepeti l-ħagġa, jenet niftakar kollox eżatt, eh, eh, u jirġi jirrepeti għaw jirġi. Bil-bidu. U laqqas bis ftakar li għet jgħida. Ma dak forsi l-karattru tiegħi daqsxejn antipatija fih ħatmu perfett. Le, le, le, sintent ħatmu perfett, però naħseb ehm, naħseb mhumiex xi dnubijiet ta' barra minn hawn jiena daw. Naqqasijiet. Nuqqasijiet. Nuqqasijiet li forsi ta' finti. Mela, tlaqna?